Chih mai ule, tuna kan lo review tur hi Green Safe Spin Mop a ni a, in hmuh theih ang hian hei hi Green Safe Spin Mop chu a ni a. Ih kan han sawi hmasak ber duhah chuanin a plastic quality hi a tha em em mai a ni. Hei video-in lo hmuh ang hian leh a lem atanga inhmuh ang hian hei a plastic quality a tha a ni tih hi hei a awm dan leh a texture awm dan zawng zawng atang pawh hian plastic quality tha a ni tih kha a hriat nghal em em mai a. Chu mi piah lamah chuan hetlai a tray kan ti dawn nge hemi a spin na bucket a hemi a wheel englo a hi hei hi stainless steel an hmang a hemi a hi maw a englo a hi eng nge a spinner a tiro na a hi hei hi a spin na inti mai lo a spin na bucket a ti ila kan sawi sual awm lo e hei hi stainless steel an hmang a chuvang chuan tui ek leh bal leh khatiang kha awm ve thei dawn lo a tichuan heti laiah hian a tha khawp mai hei tunlaia-- spin mop kan hmuh aia dang dai a niang chu ihh spin mop nei tawh te pawh in lo hria ang a ih heti lai a hi hemi a field hi a vir thei in an siam leh a hei in hmuh theih chuan hei a vir zawng khawn khu a hnu a chhung a mi pawh hi hei hi a hran in a vir leh bawk a ni hei hi a awmzia chuan a chhungah khawn bearing gear ang chi kha a awm tihna a ni ta a hmuh in hmuh theih em hemi hi hran paih in hei hi. hei in hmuh theih em hi amah hi a hran paih in a vir thei a hei i vir thei bawk mahse hei eng emaw chin a vir khan in in hmuh theih ang u gear a nei tihna a ni tiang spin mop dang leh a low quality leh a dang hrim hrim a in hmuh tur ah chuan ka rawn dan chuan in he ti lai hemi a zum tur ah hian hemi plastic phek hi awm lo hrim hrim a in ti teh ang hetlai ah hian in eng nge plastic ball teh bearing plastic bearing bawr marbul ang deuh a fim emaw a nih loh pawhin plastic mum-- Bial ang hi ten a rawn pawng chhuak tet ringawt a, a fix in engmah a vir thei awm lo a ni, khatiang chi kha a nih dan dik tawp a ni. Tichuanin heti lai hianin hei sahbawn vel maw han dah luhna hemi hi hei a dispenser a awm bawk a, tlai hianin enge kha mit chhuat nawhna a sahbawn emaw tih rim tuina emaw han eng lo a, hetia han zuk hmeh luh hei tlaiin a la inlock a kha vang khan tia hmeh luh a tlai a, hmeh luh zeuh a ni lo pawn kut silna leh etc etc duh dan ang khan a hman thei awm e. Tichuanin heti laiah hianin fibre mic nge. Microfiber maw hemi a mop het a kan ti dawn nge a nawhna kha pahnih a rawn chhawm bawk a ni he tilai hian a chhawm bawk a tichuan he tianga hi in han sawi lel a tiang thir quality a hi a thiang tir quality steel a hi stainless steel a ni a khauh tha a ni hei hi aw khauh tha tak a ni a tichuanin dangdai leh leh tlo leh that lehna chu hetlaia hi inzawmna chin hnuai lam hi chu dangah pawh hian thir vek an hmang a amaherawhchu a het. A lu lama hian tir nana tlai inzawmna tlai vel thleng hi a ni a, bak zawng hi plastic an hman thin kha maw, plastic chuang deuh a ni ta. Hei hi chu a vaiin hei hi fix in a awm a duh chuan a phawi thei em ka hre lo mahse a awmzia chuan thir tlawn tluan hlang chi an hmang a ni. Brain danga heti lai vel bawra hetah chung zawng plastic maw, plastic nem kuali ṭha ṭha vak lo an hmang kha a ni ve lo. Hei chu hei in hmuh theih hianin plastic. A ni vek a ni, aw, thir hlang vek a nih ni aw, thir hlang vek angin an hmang a ni. Chu chu a thatna a ni ta, tiin a vawn te quality nawh leh engkimah thir quality that avang khanin duhthusam sam a ni tih kha kan han sawi leh duh a. Tichuanin amah pawh hi sang a, keipawh hi feet nga leh inchi kua inchi sawm tih bawr vel inkar ka ni a, ding chungin hei nuam takin kun ngai lovin maw zuk kun hniam ngai lo khanin ding painte an chhuat a nawh theih dawn a ni. Tihian maw ding paina zuk nawh theih a, I hmeichhe tan pawn maw kut hnih emaw kut khat anih pawh khanin hetah thenkhat hi chu intih la insawi kai lawk ila a chung lam plastic ang chi phei kha chu a lo quality tha lo a lo invuah nghet ta lo ta a ni khangah khan lo thlawn leh eng emawni velah a lo pawn a then phei chu tiang a lo sei lo a tlem a hmeichhe hniam deuh hlek tan pawn leh hmeichhe pangngai i tan pawha tlem han kun hniam a tia i zuk nawh kual a ngai thin a khami kawngna tur leh englo hrang hrang kha a veng tel bawk a ni khakha. Kan han sawi theih hrang hrang a chu nia hei hi rupees tunah hianin za sarih leh sawm nga chauh in aw kan sale ri a ni aw amana hi a inthlak ve reng a tunah rih chuanin za sarih sawm nga in kan sale a a duh tanin ih lei tur kan nei reng a ih tichuan a price hi a fluctuate mai thei tuna lei thei tan hian a man hla leh zual a ni tih ka rawn sawi dua in hmuh theih chuan heti lai hianin hei three sixty degree emaw a refill etcetera etcetera hei hi a ni a he ti lai ah hian in hei hi aw a bucket atanga tui phuh chhuahna hei a lian tha bik khawp mai a dang ho te reuh te ai khan aw hei a kawr a kuah hi lian a a bawhawk khawk duh a ni tin a rubber pawh a quality tha tih kha kan han sawi tel leh duh a ni e hei hi an lan dan a ni e.